Ndi vha vusa matsheloni ano dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Tama uri khavho tshilidzi tsha Murena washu Yesu Kristo kha tshi vha andele. Dzinani ḽa Yesu Kristo ndi khou tama uri matsheloni hano. Ndi livhuwa Mudzimu washu o ri fhaho ḓuvha heḽi a dovha a ri itela na mutsho wavhuḓi a ri vhulunga na u ri vhulunga ri songo badela na tshithu ngauri tshiledzi tshawe ndi tshihulu u thwa hawe ndi ya lini na lini. Tama uri matsheloni hano ri sathu kovhekana ipfhi ḽa Mudzimu ndi vha humbele vhone ri khou tamisa zwifhaṱuwo zwashu ri ambe na khotsi vha ṱaḓulu. Khotsi mukhethwa nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Yesu ri a livhuwa tshifhinga hetshi. Ri khou livhuwa u dzula milenzheni ya vhokhotsi vha ṱaḓulu ra pfa zwine ipfi ḽavho ḽa amba ḽa ri alusa ḽa ri takula ḽa ḓi gonyisela kha vhuṅwe vhugala. Ndi a livhuwa ngori vhone vha a fulufhedzea khotsi mukhethwa vha ri riṋe ra thudzela dzinḓila dzashu khavho vhone vha a shuma. Na zwino ri khou thudzela dzinḓila dzashu khavho Yehova uri dzinani ḽa Yesu Khristo a ambiwaho a vhe a fhaṱisaho ambiwaho Muya Mukhethwa a vhe one ane a ha ranga phanḓa, uri zwoṱhe zwi ḽi nakele nga dzina ḽa Yesu Kristo Khotsi vha ṱaḓulu ri a livhuwa. Amen. Ndi tama uri ndi ambe navho ṋamusi nga mafhungo a sa dini fhedzi arali ra vha na u nga u litshedzanyana a na mulingo muhulu ha dini mara a na mulingo muhulu thi vha vhona to fana na mulilo mulilo a u dini a ri kho to ora ri a ora ra bva phepho ri ya bika ngawo mara ra ita mistake wo u dzhenisa muṅwe hafhaḽa muliloni ri a swa ndi danger ndi danger zwino ndi kho nyaga uri mulilo hoyu kha ri to u ora. ri, ri ḓifhelwe nga vhududo hawo ri dovhe ri ḓifhelwe nga, nga zwivhuya zwawo ndi zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa vha zwone ndi khou ṱoḓa uri ndi ambe navho nga ndeme ya mafhungo a mulomo wavho ndeme ya mafhungo a mulomo wavho ngori mulomo wavho i mudzimu o u sika o u sikela zwithu zwavhuḓi nga maanḓa wonoyu mulomo muthihi u ya kona u tshinya zwithu ngauri diabolo hezwi a tshi shuma u tshiṅwe tshithu tshine a tshi shumisa ndi mulomo washu ndi milomo yashu uri a i shumise uri i dovhe i ri huvhadze riṋe vhaṋe so ndi khou yamba uri kha ri thanye ri vhone zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa amba zwone dzinani ḽa yesu khristo haleluya vhono ri vho vhuya vho dzula ḽiṅwe ḓuvha Vha tenda u dzika zwavhuḓi vha ḓivhudzisa mbudziso uri, Na mara Mudzimu nṋe a tshi ndavhelesa uri mini? Mudzimu a tshi nyamba uri mini? So ndi khou nyaga uri vhone vha zwi ḓivhe zwa uri mara vha pfi mufhaṱutshedzwa nga Yehova. um tshilidzi tsha mudzimu na vhuthu havho ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe zwo lavhelesana navho ndi zwiswa a tshi khou itela uri phaṱhutshedzo dzoṱhe na fulufhedziso dzoṱhe dze a dzi amba dzi vhe dzavho dzinani ḽa yesu vha nga to dzi foshola vhone nga mafhungo a mulomo wavho vha dzi fosholela ngei nṱha so ndi khou amba uri he heyi fosholo ine ya fosholela ngei nṱha ri i vhee fhasi ri ri ḓiphiṋe nga phaṱhutshedzo dza zwe mudzimu amba dzinani ḽa yesu kristo haleluya Ipfi ḽa Mudzimu ḽi sumbedza zwa uri riṋe ri maḽaifa awe Mudzimu. Ifa ri ḽa khathihi na Kristo Yesu Murena washu. O ri takula a ri vhea kha zwa nṱha uri riṋe ri sa tsha tou pfi vhatsinda vho vhandaladzaho, ri tou pfi vhaṋe vha haya Mudzimuni. A ri tsha vha vhathu vhane ra fanela u dzula ri havhaḽa vhathu vhane vha tou nga a vha na tshavho, vha khou tambula ngauri khae Mudzimu ri a tshila, khae Mudzimu ri na vhuvha. Khae Mudzimu ri a tshimbila. A ri tsha vha vhaḽa vhathu vhane vha sokou dzula vho vhilingana, vho vhilingana. A ri fanela u dzula ro vhilingana ngauri tshilidzi tsha Mudzimu riṋe tsho ri eḓana dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha vha ḓo ri ndi takuwe navho ri sathu amba zwinzhi nga nga nga nga ndeme ya fhungo ḽa mulomo wavho. Ri lavhelese bugu ya Vhakolosakei ndima yo thoma. ri ḓo vhala verse 12 i ri ni tshi ḓi renda khotsi we a ni ita vho fanelwaho nga mukovhe wa ifa ḽa vhakhwethwa vha retshedzani ni tshi ḓi renda khotsi we vho iwe a ni ita hu si ni no tou zwi humbela hu si ni no thoma na zwibadela hu si ni na tshithu tshe na ita a ni ita vho fanelwaho nga mukovhe na vho no vhuya vha dzula vha ḓivhusa mbudziso vhone Vha ri, Mara Mudzimu u ri mini nga nṋe? Vha pfe Mudzimu a tshi ri, Hewe, ndo u ita uri u vhe wo fanelwaho nga mukovhe wa ifa. Ifa heḽi ḽine vhakhathutshwa vha fanela u vha naḽo vha re tshedzani. Zwino vhone Mudzimu a tshi vha lavhelesa, o vha lugisela zwoṱhe zwa uri. vha ḓiphiṋe shangoni heḽi zwi elanaho na vhutshilo havho zwi elanaho na matshelo havho zwi elanaho na zwithu zwine zwa vha kwama uri vhone vha mulaifa vha vhuya vha vha mulaifa i vha kha vha kha vhuimo ha nṱha mani vhone vha kha vhuimo ha nṱha vha na vhulangi na vhulangi ngori vha vha mulaifa dzinani ḽa yesu haleluya zwino mudzimu o ri ita riṋe upfhi ri vhe vhalaifa o tou ri ita uri ri vhe vho fanelwaho nga mukovhe wa ifa ḽa vhakhethwa vha re tshedzani dzinani ḽa Yesu Kristo. A ri tsha fanela u dzula ri tshi ri soko dzula ri na eh, hela zwine ha pfi inferiority complex u ḓinyadza u ḓivhona vhone vha nga si kone tshithu he ndo aluwa vhusiwanani elele kha ri ḓo ngonyana ngori ndo aluwa vhusiwanani ndi zwone vha nga ḓivha vho takuwa vhusiwanani ndi zwone nga maanḓa mara A ri dzuli hafhaḽa vhusiwanani ngeno Mudzimu o ri ṱomola a ri vhea maanḓani e, e, e, tshedzani tsha murwa mufunwa wawe. A ri dzuli nga ngomu vhusiwanani hafhaḽa, a ri dzuli ri kha frustrations hedzo. Ri fanela u bva ra ima ra ri, Na Yehova u ri mini? Ra amba zwe Yehova a amba, dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Zwino vhone, u ḓivha fhedzi zwa uri riṋe ro itwa e, malaifa a zwo ngo eḓana. a zwo ngo eḓana ngori arali ra to zwi ḓivha fhedzi zwa dzula hangei ngo sokou tou ḓivhiwa fhedzi ari a zwi nga iti zwavhuḓi kha ri ri ri ri dovhe ri vhale um bugu kei a ri thome nga bugu ya vharoma a thome nga nga nga bugu ya vharoma kei vha pfhe mafhungo kea vharoma ndimana ya ten ri vhale 10 na 11 fhedzi 10 i ri ngauri muthu u tenda nga mbilu eh muthu u tenda nga mbilu mudzimu a ri o luga ri vhone vha tshi to vha tshi to tenda nga mbilu vha itwa o lugaho muthu u tenda nga mbilu a itwa o lugaho muthu a ṱanziela nga mulomo a kona u tshidzwa vha khou vhona hu na Hu na u tshidzwa hune ha vha hone, hu na u lamulelwa hune ha vha hone, hu na u ṱomolwa hune ha vha hone. Mara houḽa u ṱomolwa, kha vha sedze uri zwi khou ḓa hani. A hu sokou vhonala vhone vho ṱomolwa. Hu na u tenda nga mbilu. Mudzimu a ri vho luga vhone. Vho luga nga u tenda Maṅwalo Makhethwa. A ri, Mara Vha ṱanziela nga mulomo wavho hohu u u luga hune hone vha vha khou hu amba, vha hu ṱanziela nga mulomo, hohu u luga ho ambiwaho hafha vha hu ṱanziela nga mulomo, vha kona u wana deliverance, vha kona u wana u tshidzwa, vha kona u wana mbofholowo hafhaḽa phanḓa. Dzinani ḽa Yeso Kristo, haleluya! Vha khou zwi vhona, ho no vha na zwithu hafha, hu pfi ri tenda nga mbilu, ra ṱanziela nga mulomo. Ndi zwino ndeme ya ya mafhungo a vha khou thoma u pfala zwino. Vha tenda nga mbilu, vha ṱanziela nga mulomo zwine vha tenda zwone, u tshidziwa kana u lamulelwa ha kono sendela. A zwo ngo guma hafho fhedzi, vha ya vha lavhelesa bugu ya Vhakorinta ya vhuvhili, vha ḓo vhona yo dzula zwavhuḓi nga maanḓa. Ndimana ya 4 a ri khou tou vhala verse 13 yayo i ri, eh, ri na wonouḽa muya wa lutendo we wa ṅwalwa hapfi ndo tenda ndi zwone zwe nda amba ngazwo na riṋe ri a tenda ndi zwone zwine ri na riṋe ra amba ngazwo bivhili ri ri na muya wa lutendo une hezwi ri na muya wa lutendo zwine ra zwi tenda ri to zwi amba nga mulomo A ri ḓivhi lutendo lwa amba zwiṅwe, riṋe ra amba zwiṅwe zwo fhambanaho na lutendo ra kona u wana phaṱhutshedzo. A zwi iti ngo ralo. Ndi hafho hune nda khou ri mulomo wa muthu u ya kona u vha u ya kona u vha dzhenisa nga ngomu vivhili mulomo wavho u ya kona u vha vhea nḓilani zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi ndi khou tama uri ri ri kakara vhana vha mudzimu ri zwi lavhelesa zwavhuḓi arali vha to lavhelesa zwavhuḓi musi ṋawa i tshi dzhena tsimuni ya edeni a yo ngo dzhena ya swika ya dzumbama ya lindela muthu ya mukhokhonya. yo swika ya ya amba ya ri na mudzimu afha o amba a ri mini i kho nyaga fhungo ḽa mulomo wa havha mufumakadzi na havha munna uri hezwi vhono amba vha fashwe ngalo hezwi vhono amba vha vhofhololwe ngalo ya ri ori mini murena ori miri yoṱhe ya tsimu i ni soko zhaka nga hune na kona Havhaḽani vha fhindula, hezwi vha tshi fhindula, fhungo ḽa mulomo wavho ḽa itisa uri mafhungo haya a tshimbile a tshi ya phanḓa, ngauri arali vho vha vho ri vha tshi fhindula, vha hanedzana nae lune a fanela u ṱuwa, vha sa, vha sa tende u mu entertainer, vha sa tende u mu lwela, vha sa tende u mu kunga. O vha sa ḓo vha o isa phanḓa, mara o isa phanḓa ngauri fhungo ḽa mulomo wavho ḽo vha kuḓo mukunga. Ḽi tshi mukunga a vha a namba a amba, lutendo lwa ḓa. Lutendo lu tshi ḓa lwa itisa uri vha vho pfuka maga e Mudzimu a vha o amba, vha dzhena kha zwe Mudzimu a vha uri songo ralo. Vha khou zwi vhona? Mara ho o lu dzhena diabolo a tou amba navho, Ho ngo dzhena hafhaḽa a vha na zwiṅwe, ho ngo vha lalela hafhaḽa tsimuni a ndi ḓo vha wana vha tshi bvelela he nda kona. No! O tou amba navho. Fhungo ḽa mulomo wavho ḽa vha swikisa hafhaḽa hune he vha swika hone. Fhungo ḽa mulomo wavho ḽa vha thathisa ngadeni ya Edeni. Fhungo ḽa mulomo wavho ḽa vha itisa uri munna u ḓo ḽa vhuswa nga biko ḽa tshifhaṱuwo tshawe. Fhungo ḽa mulomo wavho ḽa itisa uri u ḓo wana ṅwana nga u pfa vhuṱungu. Fhungo ḽa mulomo, hei, fhungo ḽa mulomo. Haleluya! Zwino ndi khou nyaga uri riṋe kha ri ri kakara, ri songo wela kha, kha mulingo wonoyo ngeno Mudzimu o no ri ṱomola a dovha a ri pfumedzanya nae nga Kristo Yesu Murena washu. Zwine vhone vha amba, zwavhuḓi na zwi si zwavhuḓi, zwi na, zwi na mafhungo khao. Zwi a ita tshithu. kha vhone. Arali vhone vho ima, khamusi ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo vha vha sa zwi ḓivhi zwauri tshithu tshihulwanesa tshine tsha vhusa vhumatshelo havho, tsha vhusa vhuvha havho, ndi fhungo ḽa mulomo wavho. Vha ḓivha zwa uri vha zwi sedze zwavhuḓi, vha tou dzula fhasi, vha tende u vha na muya wo dzikaho, vha zwine vha vha zwone nga zwine vhone vha dzulela u amba. arali vhone vha tshi dzulela u amba uri hai nṋe ndi uri ri vhasiwana mani a ri na na tshashu a vha nga vhi natsho na musi tshelede ya tovha hone a vha nga koni no i shumisa ngori vho ri ri vhasiwana a ri na tshashu a vha nga vhi na tshavho arali vhone vha tshi dzula vha tshi humbula uri nṋe ndi uri ndi ndi a vhengwa nṋe ndi uri a vhathu a vha mpfuni a vha nga lu experience lufuno nga ndavha ya uri zwine vha khou amba zwi lu thudzela murahu haleluya arali vhone vha tshi dzula amba uri hei vha ḓivha zwino zwa zwino hu na tshifhinga zwine um ro lokiwa down nga ndavha ya dwadze heḽi ḽi no khou u fhufha fhufha ḽifhasi ḽoṱhe mara vha ḓivha dwadze ḽine ḽi khou fhufha fhufha vhukati ha shango ḽeneḽi hu na vhone vhane vha vha hone vhane vha nga ima vha amba zwine vhone vha tenda zwone mara instead vhone vha ḓo imba vha ri vha ḓo ima vha ri ri ḓo fhela roṱhe na vhana vhashu a hu na no a ri nga tsha kona ei ha vha ri ḓo dovha ra tshila a ri nga si ponya hafha fhethu hezwi zwine vhone vha khou zwi amba mulomo wavho ndi wone une wa khou vha dzhenisa nga ngomu vivhini mulomo wavho ndi wone une wa khou vha dzhenisa nga ngomu ma ndi uri diabolo o to ritha fhedzi nzulele A ri, Vha ḓo amba, vha ḓivhulaya nga fhungo ḽa mulomo wavho. Haleluya! Zwino ndi khou fhembeledza, ndi khou ri, a ri ḓo lavhelesa zwine, zwine, a ri ḓo thetshelesa zwine mulomo washu wa khou amba. Ri tshi amba, ri thome ri ngonyana, ri kone u amba. A vha ḓo vhona munna wa vhuṱali, man, munna wa vhuṱali, hoyu Solomoni, munna wa vhuṱali Solomo, kha, kha, kha, kha, kha, kha Mirero 6, verse 2. Uri arali wo ḓivhofha nga fhungo ḽa mulomo wau, hone wo vhofhwa nga ḽeneḽo ḽa mulomo wau. Hmm. Kha ḽa dziṅwe eh, vesheni dzi ri, fhungo ḽa mulomo wau ḽene ḽine ḽa u dzhenisa tshikwekweli fhungo ḽa mulomo wau ḽene ḽine ḽa u vhofholola zwine zwa amba uri vhone vha tshi dzhena tshikwekweli a vha dzheni vho fhumula Ngo- ngori vha ḓivha zwori eh zwi to fana na tshivhi tshivhi a si accident a tshi ḓi nga accident tshivhi muthu u to thoma a tshi humbula zwavhuḓi a tshi vhambela na mano uri a tshi bveledze tshivhi tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe na tshivhi tsho to vhenga muṅwe muthu A tshi ḓi nga, a vha sokou ḓiwanela vha khou vhenga muṅwe muthu. Vha tou thoma vha zwi dzulela, vha zwi humbula, vha zwi vhambela maano, vha ṱoḓa na nḓila ine zwa ḓo itisa uri zwi ḓivhee uri vha a mu vhenga. Ndi, ndi uri ndi process ine vhone vha tou i tshimbila. Zwino nṋe ndi khou ri khavho vhone, kha vha zwi ḓivhe zwa uri Bivhili i ri arali wo ḓivhofha nga fhungo ḽa mulomo wau wo vhofhwa nga ḽeneḽo. Arali vhone vha tshi ri ha nṋe ri dzula kha area ya rural ya vhushayi ha vhashai a ri na tshashu vha ḓo balelwa no to vhea luhatsi kha ṱhanga ya nnḓu ngeno hatsi vhu hone hafha ngori vho no dzula vho ḓi vhudza uri nṋe thi koni tshithu nṋe thi koni tshithu ngeno fhungo ḽa mudzimu ḽo ri zwoṱhe ri a zwi kona nga Kristo Yesu murena washu a ri konisaho. Haleluya! Hedzi pfunzo dzo raliho ndi dzone pfunzo dzine kereke yo vha i funa i khou dzi fara zwavhuḓi uri zwi vhonale uri riṋe ri amba unga mudzimu haleluya riṋe ri vhana vha mudzimu ri amba unga mudzimu ro begwa ngaye na ene muṋe a tshi sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi ho ngo ita zwiṅwe na musi a tshi tou sika vhone ho ngo vhuya thoma zwiṅwe o tou ri kha ri ite vha khou mpfa kha ri ite vhathu tshifanyiso tshashu vhane vha nga ri u khou amba u khou amba a vha sika vhe munna na na mufumakadzi a tshi vha sika hezwo ro vha sika a ri nga ri vha fhaṱutshedze vha vhe vha vhu- vha vhe vha vhusaho mutshatshama wa zwitshatshamaho fhano shangoni dzikhove dza lwanzhe zwiṋoni zwa ṱaḓulu a amba zwoṱhe zwine vha fanela u vha zwone hezwi o zwi amba zwa namba zwa ralo a vha fhaṱutshedza vha mara vha khou vhona o thoma ngo amba o ri u tenda mbiluni yawe a amba nga mulomo zwino hu na fhungo ḽine ḽa ri i vhane vha edza mudzimu sa vhana vha funwaho zwine zwa amba uri na riṋe ri nga tenda u, u fhaṱa ra tenda u thutha nga fhungo ḽa mulovha avhani ndi tsoko tonga muthu ono khou tamba navho mani ri ambe ngoho yo fhelelaho vha ḓivha zwa uri vhathu vha tshi luṱana a vha luṱani vho sokou sedzana vha luṱana vha khou amba zwi hu thoma zwitshele zwitshele zwi tshi takuwa zwitshele zwitshele a si u vhonana ndi u amba hezwi zwine zwe vha tshi amba tshino he vho zwi pfa zwale zwale zwale zwale zwale ha mbo ḓi takuwa ha mbo ḓi takuwa luambo luambo lu tshi takuwa lwa takusa nndwa nga vhukati ndi uri ho vha hu tshi ḓo vha hu si na nndwa arali hu si na luambo nga vhukati zwino zwi amba uri luambo lune ra lu amba kha ri lu lavhelese ri lu thetshelese ri lu vhone dzinani ḽa yesu khristo ḽa maanḓa haleluya zwino kha ri ye ri vhone kuṅwe kufhungo kho kumane vhukone kune nda khou nyaga uri ri dzhene vhukati ha mafhungo heḽi fhungo ḽa mulomo wavho ḽi nga vha vhofholola vhone fhungo ḽa mulomo wavho ḽi nga dzula ḽo vha hunga fhungo ḽine vhone vha amba ḽi nga vha vhofholola fhungo ḽine vhone vha amba ḽi nga dzula ḽo vha hunga muṱani wavho hafho hune vhone vha khou dzula hone zwino Zwo ima nga tshivhumbeo hetshi nga fhungo ḽa mulovha. Haleluya. Ee, zwo ima nga hezwi vha zwi sedza zwo zwo ima nga nḓila heyi nga ndavha ya fhungo ḽa mulovha. Ṋamusi a hu tshena muṅwe o no themba muṅwe ho takuwa kha fhungo ḽa mulomo ngauri maambele haya diabolo o tendeliwa a ri khilikhiti nga ngomu Ha, hu sa tsha tendiwa hezwiḽa zwa uri Mudzimu o ri ṋea muya wa lufuno, muya wa maanḓa, muya wa tsha vhuhulwane. Ra sa zwi ambe. Ra amba zwo fhambananaho, ngori nzulele hezwi i tshi takuwa, i khou vhudzisa vhone fhungo, i khou amba navho. Zwine vhone vha respondisa zwone kana zwine vhone vha fhindulisa zwone, zwi amba lutendo lune vhone vha vha nalwo dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya! vha ḓivha arali vhone vha swika vha rabela thabelo vha tshi khou humbela mudzimu phaṱhutshedzo dzenedzo dzine vha khou dzi humbela zwo naka hezwo hezwi vha khou humbela phaṱhutshedzo dze dzine vha khou dzi humbela murenani vha tshi tou ri tako vha ṱangana na ṱhama yavho ari hei a ri soko ri vhone vha vha khou rabela vha ita no amba vha ri hei mudzimu washu ndi ene a ri ṋeaho zwoṱhe e, a tshi tevhedza lupfumo lwa vhurena hawe lu re kha kristo yesu ndi livhuwa zwori nṋe ndo pfumiswa zwoṱhe ndi khaye vho vha khou vhona vha khou rabela vha khou rabela ipfi ḽa mudzimu that's right na vharuṅwa vhaṱaḓulu vho takala vha khou zwi pfa mara vha tshi tou takuwa vha tshi tou bva dzole dzole ṱhama yavho khoyo uri hei vhevha vha zwi pfa zwa Mafhungo a madekwa vha a pfa vhone vha ri ehe vha ri alala habe piṱirolo yo gonya lune hu pfi i khou ṱhakha makole ende vha ḓivha uri na na na na ikonomi ya fhano zwino vho zwi pfha zwi khou ambiwa hu pfi i khou wa na vho tito mboweni vha khou amba zwiṅwe nga ikonomi hafha fhethu ho ṱangana na mani vhone vhone vha ri ya hafha ri hafha ri ḓo tshinyala. Vha ḓivha i nṋe nṋe ndo i pfha ye peṱirolo vha ḓivha yo gonya lune a muthu ṱoḓa no sia goloi ha kana ya humela ha vhaṋe vha ndi uri a zwi zwi pfala sa dini ri khou ita conversation mani ri vhangana mara ha vha ime ndi vha vhudze ndi ya bolo u kho kaṋa u khou kaṋiswa nga ndavha ya fhungo ḽa mulomo wavho ende ndi khou vha vhudza vhone i ḓo vha dina piṱirolo lune goloi yavho a vha nga ḓo ḓiphiṋa ngayo. ngori vha ḓo sokou vhona i khou ḓa i khou ḓa piṱirolo i khou ḓa piṱirolo a i khou tou ḓa piṱirolo ngo tou ralo ni i khou ḓa piṱirolo ngori fhungo ḽa mulomo wavho ndi lutendo lwavho ḽo amba ḽa ralo rine u no ḽa muya wa lutendo une ri tshi tenda ra amba good or bad zwavhuḓi na zwisi zwavhuḓi haleluya now kha ri ri vhone ri vhone kuṅwe kufhungo khoko eh kha bugu ya ya vhaheveru ndimana ya fumi a ri ḓo lavhelesa bugu ya vhaheveru ri vhale ndimana ya fumi kheyi vha vhone eh, fhungo ḽavhuḓi ḽine yehova a ḽi amba uri vhone vha zwi vhone zwa uri fhungo ḽa mulomo wavho ndi ḽa vhuṱhogwa vhaheveru 10 a ri vhale verse 23 23 i ri Fhungo ḽi ambaho u fulufhela uri ḽi nambatele ri sa litshedzi ngauri o ḽi ambaho u a fulufhedzea. Fhungo ḽi ambaho fulufhelo ri ḽi nambatele ri sa litshedzi ngauri we a ḽi amba u a fulufhedza. Na fhungo ḽi ambaho fulufhelo ndi mini? Mudzimu hafha ipfini ḽawe O vhea zwoṱhe zwi isaho vhutshiloni na kha ofha Mudzimu. Hafha Ipfini ḽawe, o vhea zwoṱhe zwine zwa nga itisa uri vhone vha bvelele. O vhea. Ndi uri ho ngo dzumba na tshithu na tshithihi. Zwino hu pfi fhungo ḽi ambaho fulufhelo, ri ḽi nambatele ri sa, ri sa, ri sa litshedzi, ngauri we a ḽi amba u ya fulufhedzea. Haleluya! Vhaḓivha, ndi ḓelwa na nga mafhungo aḽa a re hone kha bugu ya Daniele. Eh, havhaḽa vhanna vhararu shadrack meshak na abednego havhaḽa vhanna vho ḓivhudza vha ri bivhili i ri ni dzule ni tshi rabela misi yoṱhe ndi hone na u ḓala ha maḓi mahulu a sangani kumbi vha vha tshi ḽi ḓivhele ya fhungo vha dovha vha ḓuvha na bugu ya luka i no ri ni dzule ni tshi rabela misi yoṱhe ni songo neta Havhaḽa vhanna vha ita nga u ralo. Ndi a kholwa vha pfa vhuṱungu uri havha vhanna vha i khou rabela nga u ralo zwi amba uri hu khou ḓa hu khou ḓa phaṱhutshedzo khavho zwithu zwavho zwi ḓo vha tshimbilela a ri ndi vhamba maano ngori ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe diabolo u vha vhambela maano a tshi vhamba maano hoyu ho ngo ya vha vhudzisa sa zwe ṋewa ya swika ya vhudzisa mufumakadzi hee o ri thandululo ya lenga hangei a ri Nebukadnezara kha u bve mulayo wa uri hu vhe na ḓuvha ḽine ha gwadamelwa tshifanyiso tshawa nebukadnezara na ene a pfha u tshi nga zwo lungwa hezwo zwithu matsina hu na vhathu vho no khou thagethiwa ngo vhona uri vha arabela havhaḽa vhanna vha hana u amba u rabela tshifanyiso Vha ḓeliwa, ha pfi, Ndi mini vhe we ni sa rabele Ene muṋe khosi a ḓa? Thovhele Ene muṋe a tou ḓa ri, Ndi ngoho ya uri vhe we a ni rabela a vha ḓo u pfa. Ndi uri nga iṅwe nḓila hu khou pfi, A ri ḓo u pfa fhungo ḽa mulomo wa vhe we, ngauri fhungo ḽa mulomo wa vhe we ḽi a ni vhofholola, fhungo ḽa mulomo wa vhe we ḽi a ni hunga. A ri ḓo u pfa. Ndi ngoho zwa uri vhe we a ni rabela. ha vhaḽa vhanna vha ri thovhele ende vha mu vhidza zwavhuḓi mani vha ri thovhele ha a ri na ḽo fhindula heḽo mara tshine ra tshi ḓivha khetshi mudzimu washu ane ra mushumela u ḓo ri lamulela zwanḓani zwau iwe thovhele na ṋanḓoni ya mulilo he ine wa khou ya mudzimu washu u ḓo ri lamulela vha khou vhona vho amba lutendo lwavho hezwi vha tshi amba a si uri diabolo u ḓo ri u pfha zwezwo ambo ḓi ṱuwe a ri vha khou sedza zwe a itisa zwone hangeini eh, a tshi linga khristo yesu ho ngo ṱuwa nga luthihi o vha na khweseni dzo vhalaho a tshi sala a tshi ṱuwa ndi musi khristo a khou sokou dzula ho ṅwalwa upfhi mara havha vhanna vha itisa uri khosi i kwate ya kwate ya sinyuwa ya ri mulilo kha u kuḓedzwa wa kuḓedziwa kaṱanu na kavhili vha tshi poswa nga ngo vha vhofhiwa vha ḓivha arali vha vhala bivhili kha bugu ya daniele vha ḓo pfha zwi tshi vhavha Hu pfi vha vhofhiwa na zwiambaro zwavho na thovho dzavho na zwa nga ngomu zwiambaro. Vha vhofhiwa khathihi uri hu songo vha na tshiudzangana na kuthihi kwa vhukuma kwa sala nnḓani. Vha vhofhiwa khathihi vha poswa nga ngomu muliloni. Vha tshi tou poswa muliloni, ngori Mudzimu ha laṱi muthu wa lutendo, ende heiḽa vhuṱanzi he vha amba nga mulomo Mudzimu o vha pfa, confession heiḽa o i pfa. Vha tshi tou ri muliloni, ha vha ho no vha na wa vhuraru na wa vhuṋa. Muruṅwa u vha ṱaḓulwa vho no ima henefho, o no vhudza mulilo uri, Hai, havha vho no khou ḓa ndi vhakhethwa. Vha, kha vha vhone, havhaḽa vhanna vha lindela havhaḽa vha tshi thuthuba. Hu no uri vhone vha tshi khou posa, vhaposi vhaṅwe vhavho vha, vha dobiwa nga mulilo vha fa. Haleluya! Ngauri hezwi arali vhone vho fara. Zwe Mudzimu a amba, vha amba unga Mudzimu. Ndamulelo yavho i ḓa nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, tsho ḓaho na tshi songo ḓaho. Haleluya! Zwino hezwi vho no wela hangeini, Daniel eh, eh, Nebukadnezar a ṱolela a ri hoy man ro posa vhathu vhararu afha khe u tshi nga huna wa vhuṋa na midzimu ya vha vhathu yo rumela muṅwe mudzimu afha nga ngomu a vhidzelela a thi ḓivhi vho tiswa nga nivho a vhidzelela a ri hei wewe vhanna vha vhaivheri na mulilo wo ni ita tshithu no vhari hai a huna tsho wena a ri bvani ho ngo tsha rumela vhathu uri vho vha dzhia ngori vha ḓo fa vhoṱhe a vhaḽa vha nḓilani a ri bvani vha bva vhaḽa vhanna vha vhararu instead hapfi u bva hafha kha province hei kha vha vhe vhone vhavhusi vha vhusa mara vha khou vha vhona vho ṱomuliwa nga kuthu kune Ni fhungo ḽa mulomo wawe ḽi a ḽevha ḽi amba, ḽa uri Mudzimu washu ane ra mu fulufhela u ḓo ri lamulela na ṋanḓoni hei, u ḓo ri lamulela zwanḓani zwau. Fhungo heḽia ḽa vha ḽa vha kokodza ḽa vha vhea kha vhuhosi he vhone na nzulele ine vhone vha khou ṱangana nayo i nga itisa uri vhone vha sa ambe zwe Mudzimu a amba. Nzulele ine vhone vha khou fhira khayo i nga itisa uri vhone vha fhumule vha sa ambe zwe Mudzimu a amba. Vha nga amba u nga uḽa mufumakadzi fhaḽa nga tsimuni ya Edeni. Vha nga amba u nga Shadrack, Mishaki na Abednego. Vha nga sokou fhumula vhone nzulele yo ima nga tshivhumbeo itshi. E-e, nzulele yo takuwa ndi zwone, mara i khou amba na vhone uri fhungo ḽa mulomo wavho ḽi ri mini. haleluya vha ḓivha arali vha heyi nzulele yavho i tshi nyaga i tshi nyaga tsireledzo hu na pesalema 91 o dzulaho vhudzumba vhone vha ṱaḓulu ṱaḓulu o tou lala mulunzini wa mukona zwoṱhe kha vha ḓo amba vhone vha ri nṋe naho ndi khou tshimbila ngo rali ndo dzula vhudzumbamoni ha vha ṱaḓulu ṱaḓulu ndo tou lala mulunzini wa mukona zwoṱhe yehova ndi thavha yanga ndi vhukhudo hanga mudzimu wanga ane nda mu fulufhela Vha ambe zwine vhone vha tenda, vha vhone uri vharuṅwa vha ṱaḓulu a vha a vha takuwi na, vha ḓa vha vha ta, vha vha ṱomola vhone. Haleluya! Arali hu no ri ndi tshifhinga tsha, tsha malwadze, fana na zwino na zwino eh, fhano kha ḽashu ri na thaidzo ine ya, yo ambarela ḽifhasi ḽoṱhe, i khou nyaga nṋe na vhone ri tshi vha na zwine ra amba dzinani ḽa Yesu. Arali hu kha mafhungo a phodzo, vhone vha ambe vha ri, Mara ndi Ene we a hwala maṱungu anga, ndo fhola nga ntho dzawe. Nga ntho dza Kristo Yesu nṋe ndi pfi o fholaho. Ndi khou livhuwa uri ndo ambara u fhola nga ntho dza Murena Yesu Kristo. Vha ambe zwine vhone vha tenda, vha vhone Mudzimu a tshi dzhenela kha nzulele yao yavho Dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Nda ndi khou amba na vhaṅwe ndi khou ri, Hu na zwithu zwine hafha kha muḓagasi Zwa pfi short circuit ndi uri ndi musi mulilo u tshi khou ḓa wa wana lutambo lwo ṱhukhuwa hanefhaḽa tsini na gulobu mara mulilo u khou ḓa u tshi swika hafhaḽa tsini na gulobu ngori lutambo luṅwe lwo ṱhukhuwa ḽi vhona ḽi funge ḽi vhone ḽo ita zwavhuḓi tshi no khou dina ndi uri mulilo wo ri u khou ḓa wa wana hu na huṅwe ho tomuwa hafha fhethu. Zwino hezwi vhone vha tshi amba mafhungo o fhambanaho na lutendo lwezwi Mudzimu a vha funza zwone, vha khou ṱhukhula lutambo, vha wana hezwiḽa zwe vha rabela zwone a zwi ḓi, ngauri vhone hafha hu na he vha ṅeṋa lutambo vha lu ṱhukhula nga fhungo ḽa mulomo wavho. Haleluya! Zwino kha vha ḓo ri, Naho zwi tshi khou konḓa, mara nga ntho dza Yesu Kristo nṋe ndo fhola. Kha vha ḓo vhona bugu ya Yohane wa Vhuraru. Vesi 2 i ri, Mufunwa, ndi tama zwoṱhe zwo u nakela, vhunga na muyani wau zwo u nakela. Khe vha sa imi vha ri, Praise God! Nṋe zwanga zwi khou nnakela, vhunga na muyani wanga zwo u nakela. Naho nda tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu thiofhi vhuvhi, ngauri u na nṋe. Thonga yawe na mbaḓa yawe ndi zwone zwine zwa mphumudza. U mpha zwiḽiwa maswina anga a tshi khou zwi vhona. U khou nḓolisa ṱhoho mapfura, tshinwelo tshanga tsho ḓala lwa u ḓala. Hezwi vha tshi amba ngo ralo, vharuṅwa vha ṱaḓulu vha a zwi pfa vha takutshedza, ngori ndi vhashumeli vhau. Mara hezwi vha tshi amba zwo fhambananaho, vharuṅwa vha Diabolo vha a zwi pfa vha takutshedza uri zwi ite nga u ralo. Ngori zwi tshimbila thungo dzoṱhe, ndi nga fhungo ḽa mulomo wavho, ndi nga fhungo ḽa mulomo wavho, dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha ri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhone zwi vha na gai? Hu na ndimana ya Pisaloma 68, vha a ḓivha ndi a i funa heiḽa ndimana. I ri, Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe Mudzimu u ri inga nga phaṱhutshedzo dzoṱhe. He daily loads us with benefits. Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe u ri inga, u ri inga nga phaṱhutshedzo. Ndi uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe hezwi vhone vha tshi ri phapha, Mudzimu o vha inga nga phaṱhutshedzo ntswa. Mudzimu ha believe ha, ha, ha tendi kha zwa kha, kha muladza na zwa kale hai that's why hopfi mana mana elani na zwikungulu zwo hapfi elani ni fhedze ṋamusi e zwino vhathu vha vhutshivha vha ri hoyo hey mudzimu ni mu ḓivha matshelo ha ngo rifha vha dzumba zwi vha tshi bva matshelo ndi mbungu fhedzi mudzimu arali a ri kha vha fhedzise ngo rali kha vha fhedzise matshelo u ḓo vha providela zwino Haleluya! Mara fhungo ḽa mulomo wavho ḽi songo vha tendela u dzula ḽo vha hunga. Vhone vha khou lwala nga vhulwadze ha uri, nga vhulwadze ha uri vhu nga ḓi vha vhu vhulwadze vhune a vhu tendi u fhola nga holwu lwa medical. Mara tshine vha amba ndi uri mini? Tshine vha tshi amba ngori Mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu a huna tshine a si tshi kone. Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu a hu na tshine tsha mu kunda. Vhone vha amba vha ri mini nga hezwi zwine vha vha nazwo, nga hezwi zwe vha ṱangana nazwo, nga hezwi zwine vha khou feisana nazwo? A vha ambi unga Mudzimu u ri, Nṋe ndo fhola nga nthu dza Yesu Kristo. Tshilidzi tsha Mudzimu tsho nyeḓana. Mudzimu u nndamulela fhaḽa hune nda shaya nungo. Ndi tshi shaya nungo, ndi a ḓidia khana, ngauri ndi tshi shaya nungo ndi hone hune maanḓa a Mudzimu a khunyelela hone. Instead ya uri vhone vha pfale vha khou amba so, vhone vha vha pfala vha khou amba vhusiwana, vha pfala vha khou amba u loiwa, vha pfala vha khou amba uri zwoṱhe zwoṱhe. Hezwo a si zwe Mudzimu a amba. Vhaloi vha hone, hezwo ndi ndi fhungo ngoho. Mara Bivhili i ri, Vhoiwe, Mudzimu Ene muṋe o ni fhaṱutshedza nga phaṱhutshedzo dzoṱhe kha lwa muya nga Kristo Yesu, a ni vhea kha zwa nṱha nae Kristo Yesu. Zwi amba uri vha nṱha havho vha loi mara zwine vha amba zwi a vha vhuyedzelela vha loi ḓani ḓani ri tambe kho fhembeledza nga dzina ḽa Yesu ndi kho fhembeledza ngoho heyi gospel heyi ndi gospel ine arali ra i ri khakha ri ḓo vha na vhuṱanzi vhune ra vhuṋea ri ḓo amba vhuṱanzi vhune vhune ha pfala ngauri ri ḓo vha ri khou amba zwe mudzimu a amba ngori Confession kana vhuṱanzi ndi u amba zwe Mudzimu a amba dzinani ḽa Yesu. Bivhili i ri, Tshilidzi tsha Mudzimu ndi tshiswa kha riṋe, vhuthu hawe ndi ha lini na lini, vhu ḓiwa nga mirafho na mirafho. Nda engedza nda ri, ya vhane vha tenda dzina ḽawe. Vhone vha murafho une wa fanela u ḓiphiṋa nga phaṱhutshedzo dzenedzo dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Haleluya! Ndo ri ṋamusi ndi eletshedzane na avho vhaḓivha vha kwoku kufhungo kune kwa amba uri ndeme ya fhungo ḽa mulomo wavho ndeme ya fhungo ḽa mulomo wavho ḽi a vha hunga kana ḽa vha hungulula. Zwino ndi khou ri nga dzina ḽa Yesu vha songo ḓi khonde vha songo ḓi sindekanya vha ri yowee nṋe ndo no tshinya ndo no ita no no no no no oṱhe mudzimu nga nḓila ye a luga ngayo uri u luga hawe hu sia nḓivho yashu murahu o luga lune hezwi ri tshi gidimela khaye huṅwe ri tshi vhona uri ro khakha hafha ra humbela pfarelo mudzimu u fulufhedzea hawe hu mu kombetshedza uri hangwela a takuwa na riṋe kha zwiswa Dzinani ḽa Yesu, Haleluya! Kha ri bonye maṱo ndi rabele. Baba, dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo, ri a livhuwa. Ri livhuwa lufuno lwavho lu nga fha khotsi vha ṱaḓulu lune vha ḓi amba na riṋe nga misi na nga maḓuvha. A vha fhidzi u ri toololela ane vha funa ri tshi a ḓivha. Ṋamusi vho amba na riṋe khotsi vha ṱaḓulu uri lulimi lwashu Hu songo ri fasha kha luvha lwone lu ri vhofhololaho. Kha vha tonde Yehova wa mavhuthu uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ri dzule ri tshi zwi ḓivha zwa uri nga lwonolu lulimi ri nga kwasha, nga lwonolu lulimi ri nga fhaṱa. Dzinani ḽa Yesu Kristo ndi a livhuwa. Muya Mukhethwa o no ḓo vha ene Mueletshedzi washu kha nḓila dzoṱhe dzashu dza musi ri tshi amba. Nga Dzina ḽa Yesu Kristo Baba, ndi a livhuwa. Amen. Ho thoma u amba navho vhone ndi ri, Ndo amba navho kupiḓa kuṱuku nga maanḓa, u itela uri tshifhinga tshashu tshimbile zwavhuḓi. Arali Mudzimu a ntendela, ndi ḓo fara heḽi fhungo nda tshimbila naḽo, ngauri ndi hone hune arali ra ponyokisa hezwi, ri a swikisa hafhaḽa hune gulupu yashu ya sa funge lutamo lwo ṱhukhuwa. Ndi khou nyaga uri lu songo ṱhukhuwa, kha lu swikise mulilo hafhaḽa ri vhone Mudzimu a tshi ri ita hone. Vha tamela vhege yavhuḓi. Kho vha tamela zwivhuya zwoṱhe nga dzina ḽa Yeso Khristo. Amen.